Ase omosake oito Edwin Mukaya nere ogotoigorera aya atigire chinsa isato ase enchera y'oboikeranu. Abwo ase aikerana ase omochie obosongo ase eduka enene ya Ahuru Super Stores. Abwo ase eduka eyio yanyara koba gegoikerania rituko ria Black Friday, rituko eri igo rianyara koba rigochengerwa ase omwaka o gatano na kabere. Naende nabo nigo abateja baikerana ase eduka eyio ya Ahuru Super Stores buna enchera eyemo y'okwenyorera ebinto ao ao

Abanto abange nigo baikerana ase eduka ya Uru Superstores eyio egotoka bwatagati bw'omochie o Bosongo eria kwenyorera ebinto bi'amagori 'ainse kobwatekana nerituko eri iga ria Black Friday. Koreng'ana nomoteneri bw'oboruoti Pastor's ase erieta Ken Ouru, nigo akwanera Black Friday ase ateba buna nenchera yokoiraneria abateja baye buna mbuya, naboigo nigo riabereiri goikeranigwa ase emiaka etano na ebere bono iga.

Boigo nigo akwanera okoonia ase amagori ainse, ase ateba buna eganga yaye ase rituko eria iga ria Black Friday tari konyora bwaita bonde korende gokonya abanto babere abegenwa ase ebiashara biaye ase emiaka goetani emerongo etato bono. Oh maene pi most of the things tokwanire ero ntori korwa spider ende yonsi it's straight coast to coast gose below coast, buna nateba eri nerituko riogoakera omwananchi mbuya mono ase okoba naintwe ase omwaka omogima na ase emiaka emenge babeire naintwe korwa korwa kare. Bono naikire point ngoteba naki nasomirie abana nakorire nakorire kera egento nakorire bono naki ndakonye abanto baminto mbobe chi offer basically rero kira egento iga toiyoreti egento kende ateba na ekegioka. Tiri egento etoiyoreti, onye gotagete amabati ochie koagacha, erio nere rituko ri'ogocha okore ogende. Onye gotagete amagena esiguku onsi pi kera egento, rero nere rituko. Onye gotagete nonya nebitabu nonya nini, ndero okogora ebinto ebi because iga toiyoreti ebinto across the board. Kera egento ekegwete. Abanto b'ekerana nigo borokia omogoko omonene emaiga y'okonyora ebinto bi'amagori ainse kegima, naboigo kwiraneria ken'ouru ng'a mbuya ase ogotwara enkoro engiya nene mono ase omochie oyo obosongo bogokonya abateja baye nene mono engaki eyio obogima bwakong'ire kegima. Naru korwa ensemo ya nyatieko nacha o Urusipasito, nanyora amagori aye ebinto kanyete okogora amagori aigoro ebigwete. Bire amagori ye risamura, nanyare koba nkogora obosio omochere, iga abanto more nyomba motaegeneti, teema moayerere, moike etuka ya Urusi Pasto, rigori rie risamura, momaete abanyamwaka bono bairanire nka, bataete ebinto bigwansa. Ngarete geika binto nao bire inse sana bie. Bire amagori a inse sana buna inche nagorire endoche egega y'amasii, esukari, amafuta abo nigo ebinto ebi bionsi buna bire inse iga. Ngarete bono abanto baria batorigereti iga korwa ase Kisii TV, twasabire monyaka oyomo goika iga arigere monyaka oyo ase eng'encho bono nigo omoroberio one obwe Christmas, monyare koba koba mokomioka arigere monyare koba mokonyora ebinto ebi bi'amagori amansu.
Nabakwanirie emarogoba ya bono, ndore Uhuru Superstore. Nagorire ebinto ng'irere abanto bare Ekirisimasi mbabe enchara bachie koiba. Baria ebinto ebiansu iga iga amachi chisukari bire inse bache bagore ediscount ere buya. Nonya tore ne driver iga iga entete ebinko babere bakabuncha aria aria omopaka. Abanto baragere gaki eround eye Uhuru Supers tebare buya endagera ere inse omechere amasi chisukari chichumbi. Enaigwete buna ebinto mbire etown eye bire ebie of Uhuru Superstore omaene nachire nanyorire mbaruseti rigori ebinto bike. Neserekari yaito tokoyesaba, eserekari enene, enyare gotokonya erogani twamoraba echibibi twachandekire mono, igo togoseka na korama ase engencho totabwati gaki batoirane neuchumi ya ense inse ake, erinde ebinto na ebiracha birane nonya ne esuku entindi oche gose nonya na abana bane mbache barinde ase. Nonya nabo nigo baboria omoteneri bw'ouru Supersource kwenekia ng'o bikare chibranch gochia chinsemo aa ocha Gusii erio gokonya abanto mbagocha mpaka omochie o Bosongo erio kogora ebinto. Ko tware gosaba, ororo yaito yare gwancha ebeke chiburanchi nonya gochioga emboma aate, toenyorere ang'e. Amagori abo tari boobe, mbuya are. Ase abanto korwa chinsemo ao ao bekerana ase ensemo iga kogora na kwenyorera ebinto ao ao, naende nomono buna engaki iga Ekrismas kianyare koba gegoika ang'e. Koripoti na Kisii Television koruga iga ase chiduka echi iga chia Uhuru Superstore, rieta riane Edwin Mukaya.
Mbuya mono sana omoseke oito Edwin Mukaya ase ogotwarigeneria orobochi oro ime omochie obosongo korwa ase chiduka echio chia Uhuru Superstores. Boigo abasaki ogosaborari baito bachiire enkuma korwa ase etibi ya Kisii tibio bakoragwa nere Joan Kwamboka, Lydia Bweroti, Babu Yakuzena, Son of a Poor Millionaire Presenter Mukaya, Director Mutonga Kenya, amo na Elvis Manyara ase ogoikerana ase eduka eye ya Uhuru Superstores ime omochie o Bosongo na koteretera ayio onsi eyemo ase eyemo abwo ase eduka eyio obe neyachengera rituko ria Black Friday ase banyare koba bagochengera rituko eri gase egeka